Pia ɔhwɛfoɔ Masan ba bio somfo DJ Powers na wo ne madi ahyia wɔ Fahodie TV so anidie kwan so nkyea ne aseda soronko nkɔm obi biara a saa mmerɛ yi ɔte nafidie akyi na ɔde ato Fahodie TV na ɔrehwɛ yɛn wonim sɛ me deɛ menya bɛgyina ɛyɛ camera anim deɛ a na kyerɛ sɛ Ɛyɛ adesua ne ade kyɛ na me ne mpanyimfo behyia na yɛde aboa wo. Mma werɛ mfi sɛ ɛnnɛ nso yɛaba Ɔpanyin Kɛseɛ nkyɛn, Mallam the Great Man, Aduro Mogya, ɛna ɛnnɛ yɛaba ne nkyɛn nso a yɛne no rebesua ade. Na ɛnnɛ Mallam no sɛ ɔbɛkyɛ adeɛ bi. Ade no a ɔbɛkyɛ wo no, direction no, ɛyɛ adwuma mmienu pɛ ma nnipa. Na saa adwuma mmienu no a ɛyɛ no, abusua, Ano yɛ den, emu yɛ duru sene sika. Na deɛ nti a meka saa ne sɛ, ɛnom atuu no yɛ Favour ne Goodluck na nnɛ Mallam ba bɛkyerɛ ɛho direction de ama wo. Sɛ wowɔ Favour na wowɔ Goodluck a, deɛ wobɛyɛ biara ɛyɛ successful yɛ den de ma wo. Sɛ ɛyɛ adwuma bi na woyɛ, obi na aprɔmese wo anaasɛ biribi na wopɛ sɛ woyɛ a, biribiara a wopɛ sɛ woyɛ biara no, ɛtɔ yie. yɛ de ma wo. Ɛno nti no, ɛnnɛ fa hyɛ wo tirim sɛ yɛnwie program no deɛ na Good Luck ne Favour no wɔayɛ direction no bi. Yɛ na ɛmmoa wo. Ɛntena ase oo. Ɔdasani biara nyɛ saa akwankyerɛ wei bi. Ɔdasani biara nyɛ saa akwankyerɛ wei bi. Na ansa na yɛbɛkɔ akwankyerɛ no so no, mepɛ sɛ mebisa Mallam nsɛm bi na afei ɔde akyɛdeɛ no anaa akwankyerɛ no wɔde atoa so de ama wo. Mallam ɛnɛ te sɛn? Yeah yɛda Nyame ase o bebia bɔkɔɔ. Wow wow ɛno nso yɛhyia yɛbɛsua adeɛ. Wo use motia na ɛde yɛ adwuma na mebisa sɛ motia no type bɛn na wo use wɔn de yɛ adwuma? Oh me me use motia tuntum.
Black one Wow.
ahh. Bec eh me use motia no tuntum. Me use blacks eh wahu sɛ wo bɛ sɛ wo yɛ adwuma na na wɔ bi ɛka kyɛw sɛ wanu wɔ use moti atuntum nim sɛ saa nipa no yɛ powerful because yɛ mogya nkwa na ɛfa yɛ adwuma ei kasa mogya no so ɛnyɛ sɛ nipa mogya dabi yɛ wɔ apɔnkye mogya yɛ nantwie mogya akɔkɔ adeɛ bia ba yɛn pɛ nipa mogya eh ɛnti me wɔn frɛ me kura no mogya Ɛɛ, no mogya na ɛwɔ so na wanyɛ deɛ na wopɛ. Ɛnti woma me mogya a, me nso mɛma wo deɛ na wopɛ. Ɛnti me me use black, blacks, tuntum, mogya, ɛno na me use. Na obi se, saa mogya tuntum no, yɛse wɔn di bɔne paa, ei, woyɛ ano atwe sika wɔ wo sɔ, yɛse woyɛ yɛ ano apa wɔ sum, wɔdi bɔne. Ɛɛ, ansa na mɛka, na mɛ, mɛma wo ansa no, mepɛ sɛ menka kyerɛ asɛm bi nti, nkyerɛ mo. Ɛɛ, te sɛ, mɛ, yɛmfa no sɛ ɛndɛ Ghana ha, mpakyɛ kurom bɛn so na wonnim? Mepɛ sɛ mofrɛ kurom baako na, na wonnim saa kurom no. North, menkɔɔ hɔ da. Nti sɛ wɔreka North asɛm, wobɛtumi aka? Wontumi.
Nti wo wonnim motia sɛn? Adɛn nti na wobɛka sɛ motia ntontom a monnim? Dabi. Sɛ wonnim adeɛ a, nti na mesi sɛ wonnim deɛ? Wodeɛ bisa, wobisa a wobɛnim. Wate aseɛ? Me use motia tontom, wɔn nso wɔn nyɛ bɔne. Dabi. Deɛ na ɔka kyerɛ wo sɛ motia wɔn yɛ bɔne, ɔboa. Motia biara wɔyɛ papa wɔyɛ bɔne. Nea ɛmfa no te sɛ koraa wo teach hɛ school teacher a, sɛ woayɛ papa a, wɔbɛ wɔbɛyɛ wo good anaa wɔnyɛ wo good? Sɛ wɔbɛyɛ wo good. Sɛ woanyɛ bɔne nso, sɛ wɔbɛyɛ wo bad. Enti mogya sɛ wobɛketa no, woyɛ no papa a, wobɛnyɛ papa, woyɛ no bɔne nso, wobɛnyɛ no bɔne. Woate aseɛ? Enti me me use motia tuntum, wɔn nyɛ bɔne biara. Wɔ deɛ na ɔka kyerɛ wo sɛ motia tuntum wɔn yɛ bɔne a, wɔn boa. Ɛnyɛ nokorɛ. Wow wow wow the great man aduro mogya baako pɛ ɛna abusua yɛne no wakyerɛkyerɛ nsɛm mu mate aseɛ paa na yɛ sɛ sɛ motia no wɔyɛ black wɔyɛ white oo sɛnea wobɛsi afa nafa no ɛna ɔbɛyɛ adwuma nso ayɛ den de ama wo ɛti nyɛ sɛ ɔmo yɛ bɔne sɛ ɔmo ku nipa anaasɛ daabi ɛna ɔkyerɛ mu sɛ wo ne motia ɛnnante ɛnti no deɛ wo nim no mɛnka busa Eti nɛ mabusa mate aseɛ. Mepakyɛw ɛhenfa na moatia no moatia na wo ne ɔmo yɛ adwuma ɛhenfa na wo ne ɔmo hyia anaasɛ ɛhenfa na wo ne ɔmo yɛ a mepɛ sɛ mehunu. Ɛyɛ nokorɛ, kɔhwe wei last obi aba me nkyɛ me ne no akasa na wakɔ na waso ɔsan bisa me sa kɔhwe wei na wobisaa me ɛyɛ anokorɛ Because sometimes wo tumi hu sɛ nipa reba, wo ba deɛ mɛtumi a receive wo wɔ dan, yɛbɛ kasa, deɛ na ɛha wo no wo deɛ ka kyerɛ me, deɛ ɔno ɔbea yɛ kasa wiee, me wa ho, baabi a na me yɛ adwuma no, anokorɛ anadwo na me kɔɔ hɔ no, ɔhɔ no nso ɛyɛ bush, wo duru bush no, wo bɛ hu te sɛ maybe yɛ frɛ no te sɛ tree, deɛ na ɛka te dua, saa kind of dua no, ɔhɔ no wo duru ɔhɔ no a sɛ wo pɛ sɛ wo no aha motia wɔ ha a, wo deɛ Hwɛ dua no aseɛ no, wobɛhu sɛ ɛhɔ no wɔn apepera ɛhɔ no. Wobɛhu sɛ ɛhɔ no ayɛ clean. Woduru bush a, sɛ bush no koraa yɛ kaseɛ, wo deɛ sɛ wonante wonante ɛrehyɛ adua adua no, wo deɛ wobɛba ho sɛ dua no bi wɔ hɔ, saa dua no agyina. Ɛhɔ no ayɛ te sɛ wɔn apepera, ɛhɔ no ayɛ clean. Ɛhɔ no nim sɛ motia wɔ hɔ no tɔ such kind of place no ɔhɔ no na me me kɔ anadwo me ne motia ɛtena na yɛ ayɛ wa dwuma ɛnti wo ba deɛ a mɛ receive wo ɛwɔ dan no yɛ bɛ tena akasa bɛbia yɛ fine a me nim sɛ ɛdeɛ na ɛha wo wei na ɛha wo a anadwo no so me so mɛ kɔ ɔhɔ no bɛbia na me tuntum mogya no so ɔhɔ no a ɔhɔ no mɛ kɔ tena ɛwɔ bush no mu bɛbia na me kyerɛ wo sɛ ɔhɔ no wo duru a maybe wo bɛ ho sɛ bush bia bɛbia no wɔ bia wɔn asɛ ɔhɔ no apira no tɔ ɔhɔ no na me yɛ si me ɛtena

Deɛ na wo mpɛ no ɛhɔ na ɛpɛ because ɛhɔ no ɛhɔ no wo nnim deɛ na ɔwɔ hɔ no ɛnti bola ɛne ɛdua na me kyerɛ wo no ɛhɔ no na me me tumi ɛtena ɛyɛ me adwuma ɛnti na ɔmo frɛ me aduro mogya aduro nkasa nkasa nie ɛɛ me a me.
Wow wow ahwɛfoɔ no kyɛ sɛ ɛɛ me te aseɛ a ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛsane sɛ wɔ use mogya tuntum no nti no. beaeɛ a ɔpɛ sɛ ɔne ne motia no hyia, aside sɛ ebia wakɔ ne nkyɛn wɔ dan mu a wɔne wadi nkɔmmɔ a deɛ ɔsɛ ɔyɛ boa wayɛ aboa awie no, baabi a ɔbɛtumi ahyia ne n'ahonhom no acommunicate no, either sɛ bush, dua, ɔse wobɛhu sɛ dua bi wɔ hɔnom a, dua bi wɔ hɔnom a wobɛhu sɛ dua no ase no, yɛaprapraseɛ Edwa no sɛ prapra, yɛadodɔ hɔ, kyerɛ sɛ, nna hɔ baabi a ɛhyɛ so a wotumi sɛ wɔ akyire paa. Enti ɛno kyerɛw sɛ saa dua no a yɛaprapra aseɛ aseɛ krii no, ɛhɔnom yɛ motie dua ase, ɛhɔ na motie bɛhyia. Enti bɛɛ bi saa no na ɔno ɔkɔtena na ɔne n'ahonhom no akasa. Anaasɛ bɔɔla so, enti wɔse sɛ wohu no bɔɔla so a, mesrɛ wo, mma no nyɛ wo biribi sɛ bi, ei, maku wɔ dɔ mu gya wɔ bɔɔla so, adɛn, adɛn, adɛn, daabi, ɛyɛ adwuma, na wɔyɛ wow mepakyɛw yɛnkɔ favour ne good luck deɛ na yɛnyɛ kyerɛ direction no. Ok favour ɛne good luck no obiaa na ɛtie me monhyɛ montie me yie ɛɛ sɛ wopɛ favour ɛne good luck mepɛ sɛ mekyerɛ mo direction bi direction no na ɛyɛ sɛ wobɛpɛ sugar sikli sikri sugar ɛne honey honey ɛne Florida water Florida water no yɛ lafinta bi yɛfrɛ no Florida wɔ market bi a wɔn tɔ no ɛne sugar, honey ɛne Florida water no sɛ wo nya no a mo deɛ fa no tɔ no bra fie wo duru fie a nyɛ sugar no kakra na wa nyɛ cup ana bowl bi na wa eh, sɛ na wɔka na wa fetch eh, na wa you fetch the sugar small put inside cup then you pour the eh, honey too small put inside then you take the Florida water na wa de tum Na wagum ne nyinaa, na wayɛ wo nia, but ansa na wobɛyɛ nia eh, wo nia no, na wafrɛ me din Aduromogya, Nana Aduromogya anaa Mallam Aduromogya. Wo na womaa me direction wei, ɛnti me bɛ use wo wo din. Mpanyinfoɔ na wɔn kita no eh, kita wo ɛne Busum ɛne Motia na wɔkita wo no, ɛne wo din no kaseɛ no, yɛpɛ sɛ yɛnfa wei, adeɛ na wei na wokyerɛ yɛ direction wei, na na wa na wa mix ne nyinaa, wo mix ne nyinaa na wawie no a, na woanom, woanom ɛ, kakra na ɛbɛ ka no na woade tom wɔ wo, inside your hand, nsam no, na woayɛ no sei, na woafefra, afefra, afefra. Woyɛ no anɔpa a, wonsan nyɛ, gye sɛ anadwo. Woyɛ anadwo nso a, wompie, gye sɛ agye akyɛ. Ɛnti sɛ wobɛyɛ anadwo o, wobɛtumi agya no, maybe baabi a na wobɛkɔ no, wokɔ aba a, wobɛda no, na woa, woaba abɛpɛ sugar no ne honey no, na woade fa cup no. na wa mixi, wo mixi wie a na wada na wafa wɔ Florida water no agu mu, wo fa gu mu a na wa mixi, wo mixi wie a na wayɛ wo ni adeɛ na wo pɛ ɛbɔ mpaeɛ paa, wo bɛ bɔ mpaeɛ no so ma me yere fi frɛ me bɔ me din no Nana Aduro mogya no bɔ saa ɛdin no because ɛdin no ɛyɛ kama paa ɛyɛ kaseɛ ni mpanyinfoɔ na wɔn kita ɛdin no, wo frɛ ɛdin no a na wade tom na wa num, wo num wie a. deɛ na ɛka no kakra no na wafefɛfea woyɛ no three days anopa anadwo anopa anadwo ba mpakyɛ ma nyiyere fi o anadwo woyɛ no a wompie wobɛ wonim sɛ wobɛpie a gya no baabi a na wobɛkɔ no kɔ hɔ no woba no na waba bɛyɛ wobɛyɛ no for three days sɛ wobɛ start monday wobɛyɛ wobɛwie wednesday sɛ wobɛ start wednesday wobɛwie friday ɛnti ɛno monday

Ɛkɔ one week deɛ na wopɛ no wobɛhu good luck ɛne favour no inshallah ɛne mpanyinfoɔ ɛne tumi nti na me so me kita ɛɛ aduro mogya number one me ano no. Wow powerful powerful powerful hɛ me ankasa mekɔ pɛ ne ma no bi na me ankasa me gyina ha yi me hia favour paa ne good luck yie yɛ brɛ oo abusuafoɔ ɛnti wei wɔde akyɛ wo kɔ pɛ nneɛma bi sugar ɛne ɛwoɔ honey ɛsɛ ɛho nyɛ nna wo fa ba baabiara bɛnya bi. wobɛnya bi, pɛ ne ma no, pɛ na sɛdeɛ ɔsi kyerɛ wo no wo mixe wɔ bowl mu wie a wobɔ ne din, bɔ mpaeɛ, wo mpaeɛ no a ne w'asɛm a woka no sɛ Nana Adom Mogya wo din mu nti na meyɛ saa akwankyire wo na abɛkyerɛ yɛn, wo sɛ yɛyɛ akwankyerɛ wei a yɛbɛnya favour, yɛbɛnya good luck nti nnɛ meyɛ saa akwankyerɛ wei. Mewɔ gyedie wɔ tumi a wowɔ ne din kɛseɛ ne abosom ne mogya a wode yɛ adwuma no nti no, ɛbɛyɛ hɔ nso ayɛ dɛn de ama me? Enti woyɛ saa kwankyɛ no wie a, wɔse yɛ three days. Yes, anadwo no woyɛ saa kwankyɛ no a, hwɛ sɛ wompie. Wowɔ baabi pii a, pie kɔbra. Wobɛda a na woayɛ. Enti wɔse wobɛnom bi na wode kakra agu nsa mu na wode afefa wo ho. Yes. Wawie ɛɛ three day three days ne saa wobɛtumi agya atum wowɔ hɔ aa ebia once na ɛwɔ aa no wobɛtumi asa ayɛ dɛm asa repeat ɛti wei ɛyɛ direction aa yɛde akyɛ wo for good luck ɛne favour aduro mogya ɛfiri akoma mu de akyɛ wo ɛnti woyɛ na sɛ favour ɛne good luck yi ɛkwan starte bie bia na wakae no aa kae no because ɛyɛ adwuma a woyɛ but waba bɛkyɛ ɛwɔ afidie yi so sɛnɛ ɛbɛyɛ aa wo data aa wode hwɛ video no ɛnyɛ kwa. na benya mfaso ayɛ dɛn afiri so? Enti so woyɛ na biribiara tɔ yie ma wo a, frɛ Nana, frɛ Mallam aduro mu gya na da no ase. Sane sɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi akyɛ ɛbɛtumi akyɛ adeɛ a ɛsom bo saa. Kɔ so nya favour na wonya good luck a, mɛse asa o. Asa, adwuma bɛn na aka sɛ wokɔ akɔpɛ a wonnya? Cos already no wowɔ animuonyam, na wowɔ favour, na wowɔ good luck dada. Enti adeɛ biara, anammɔn biara a wotu biara no, biribiara a wobɛyɛ biara na ɛkɔ straight forward ɛyɛ dɛn? Ɛde ma wo. Abusuafoɔ, ɛha na ɛde wobɛsi Na mɛma aduro mogya abɔ ne namba no de ama wo, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a worehwɛ me na wonte biribiara ase na wopɛ sɛ wofrɛ no a, wofrɛ no a ɔbɛkyerɛ biribiara mu ayɛ den akyerɛ wo. Problem bi na wowɔ na sɛ wopɛ sɛ wode bɛdan no a, ɔbɛyɛ nso de ama wo. Mepakyɛ wo namba no. Ɛɛ, me nɔmba no yɛ zero two four eight eight three one eight six five, zero two four eight eight three one eight six five. Ɛɛ inshallah wo frɛ aduro mogya wo bɛnyɛ no deɛ no ɛha wo biaa sɛ ɛnyɛ good luck ɛne favor biaa deɛ no ɛha wo biaa koraa na wo pɛ a wo deɛ frɛ me aduro mogya inshallah wo sa bɛka me ɛɛ sɛ wo frɛ me so a ɛnyɛ sɛ me akwadaa na wo bɛfa o dabi me ankasa ankasa na mɛfa because me ankasa ankasa na mɛyɛ adwuma no ama wo me ka kyerɛ wo dada me me kita motia tuntum wate asɛ ɛnti yɛ yɛ yɛpɛ mogya mogya no sɛ ɛnyɛ nipa mogya na yɛpɛ dabi. Mogya biara yɛ mogya, but anyɛ nnipa mogya. W'ama ayɛ mogya a, wo so, yɛ so yɛbɛma wo w'adwuma. Deɛ na wopɛ no, yɛbɛyɛ ama wo, inshallah, because we serve the gods and the gods also serve us. Eh, aduro mogya, number one, the whole Ghana, obiara nim me. Nti number no no, ɛno na ɛfa scream no so no, monhyɛ ama me, why? Ee, meda wo ase paa. Yɛn nso yɛda ase paa sɛ ɛnnɛ woafiri akoma mu na woakyɛ ahwɛfoɔ no adeɛ. Abusuafoɔ, fa wo deɛ TV foɔ deɛ, wodi akyi a, yɛsɛ da biara me ne mpanyimfoɔ bɛtena ase na yɛahyia mu sɛ yɛsua deɛ bia no, yɛkyɛ adeɛ sɛdeɛ ɛbɛnya nya bɛnya mfasoɔ afa yɛadesua no a yɛresua no so. Ɛno nti ha na ɛde wo si. Frɛ Mallam Adwomo gyaa the great man, the great one baako pɛ, number no da screen ase, biribiara ni a wofrɛ no a wobɛnya no na ɔne wo akasa. Me din ne DJ Powers. Favour, good luck, yɛkɔ, mekɔ akɔyɛ me deɛ sisi yɛ nti wo nso kɔ na kɔyɛ na fa adanseɛ bra, makra obi a yɛbɛsan adi ahyia.